Beth yw what is children in Welsh? Plant. Plant. Does dim plant gyda fi. Does dim plant gyda fi. Does dim plant gyda fi. He doesn't have children. Does dim plant gyda fi. Beth yw what is a pet in Welsh? Anifail anwes. Anifail anwes. Does dim anifail anwes gyda fi.

Mae pelentyn gyda hi. She has a child. Mae plentyn gyda hi. Da iawn. Beth yw what is two children in Welsh? Dau o blant. Dau o blant. So you've changed the pattern a little bit here and now we're using the plural, plant. And your tutor will explain why and explain in depth this pattern in your lesson. Mae dau o blant gyda fi.

Mae dau o blant gyda hi. Da iawn. Beth yw what is three children? Tri o blant. Tri o blant. So everything past one follows this pattern. The number o and then the word children. Tri o blant. Mae tri o blant gyda fe.

Mae tri o blant gyda hi. Beth yw what is four children? Pedwar o blant. Pedwar o blant. Mae pedwar o blant gyda fe. Mae pedwar o blant gyda fe. Mae pedwar o blant gyda fi. He has four children. Mae pedwar o blant gyda fi. Da iawn. Mae pedwar o blant gyda hi.

Beth yw what is five children in Welsh? Pimp o blant. Pimp o blant. Mae pimp o blant gyda fe. Mae pimp o blant gyda fe.

Mae problem gyda ni. Mae problem gyda ni. Mae problem gyda ni. We have a problem. Mae problem gyda ni.

Mae cyfarfod gyda ni. We have a meeting. Mae cyfarfod gyda ni. So changing the pronoun now to saying they have a meeting, nhw. Mae cyfarfod gyda nhw Mae cyfarfod gyda nhw Mae cyfarfod gyda nhw They have a meeting. Mae cyfarfod gyda nhw. Da iawn. Beth yw, what is a staff meeting in Welsh? Cyfarfod staff.

unit and earlier on the negative does stim and it's again it's a nice pattern because the bulk of the sentence stays the same we just have to change the pronoun at the end does dim cyfarfod gyda fi does dim cyfarfod gyda fi does dim cyfarfod gyda ni Beth yw what is a meeting in Welsh? Cyfarfod. Cyfarfod. Does dim cyfarfod gyda ni. Does dim cyfarfod gyda ni. Does dim cyfarfod gyda ni. We don't have a meeting. Newyddion da, good news. Does dim cyfarfod gyda ni. Beth yw what is an appointment in Welsh? Apwyntiad. Apwyntiad. Does dim apwyntiad gyda ni. Does dim apwyntiad gyda ni. Does dim apwyntiad gyda ni. We don't have an appointment. Does dim apwyntiad gyda ni. Does dim apwyntiad gyda nhw. Does dim apwyntiad gyda nhw. Does dim apwyntiad gyda nhw. They don't have an appointment. Does dim apwyntiad gyda nhw.

Do you have a problem? Oes problem gyda chi?

Oes cyfarfod gyda chi? Oes apwyntiad gyda chi? Oes apwyntiad gyda chi? Oes apwyntiad gyda chi? Have you got an appointment? Oes apwyntiad gyda chi? Da iawn. Oes syniad gyda chi? Oes syniad gyda chi? Oes syniad gyda chi? Have you got an idea? Oes syniad gyda chi?

Oes cyfarfod gyda nhw? Oes cyfarfod gyda nhw? Oes cyfarfod gyda nhw? Have they got a meeting?

Da iawn. Oes apwyntiad gyda nhw? Oes apwyntiad gyda nhw? Oes apwyntiad gyda nhw? Have they got an appointment? Oes apwyntiad gyda nhw? Oes syniad gyda nhw?

Have they got an office? Da iawn. Oes swyddfa gyda nhw? Da iawn. Nesa, next, dyn ni'n mynd i symud ymlaen. We are going to move on and ask how many children do you have yw plural, formal and singular and informal and also asking how many children does he or she have. Faint o blant sydd gyda chi? Faint o blant sydd gyda chi?

How many children does she have? Faint o blant sydd gyda hi? Da iawn. Nesa, next, dyn ni'n mynd i symud ymlaen i ymarfer. We're going to be moving on to practice how to answer this question. Faint o blant sydd gyda chi? Faint o blant sydd gyda ti? Beth yw what is a son in Welsh? Mab. Mab. Mae un mab gyda fi. Mae un mab gyda fi. Mae un mab gyda fi. I have one son. Mae un mab gyda fi. Beth yw what is a daughter in Welsh? A daughter or girl. Merch.

Mae dau fab gyda fi. I have two sons. Mae dau fab gyda fi. Mae dwy ferch gyda fi.

I have three sons. Mae tri mab gyda fi. Mae tair merch gyda fi. Mae tair merch gyda fi. Mae tair merch gyda fi. I have three daughters. Mae tair merch gyda fi. Mae pedwar mab gyda fi.

Ond llongyfarchiadau, congratulations for finishing a very long unit, uned 12, gyda llawer o batrymau, with a lot of patterns. Ond llongyfarchiadau a da iawn, and I hope to see you in the next video. Hwyl fawr!